דער נייער מעלעזער דריידל איז געווען הרב זכותו יגן עלינו, ווען יארן צוריק איז געווען פאר ווען ער איז נסתלק געווארן, איז ער איינמאל אהיים געקומען פון דאקטער האט אים דער רבי זאל וויסן אז לויט ווי ס'זעט אויס די ראי' ווערט שוואכער און שוואכער, און ס'איז מעגליך אז ס'וועט אריבער גיין און דריי וואכן וועט דער רבי אויפהערן צו זען, פארלירן די כח הראי'. דער רבי איז געווען זייער צובראכן פון דעם, צובראכן, צעשאסן, ממש געווען כחרס הנשבר, האט מען אריינגערופן צום רעבן א, דער ראש דארט איז געווען א כולל הלכות שבת דעמאלט, ער קומט אריין צום רעבן אנהייבט אן צו שמועסן על דא ועל הא פון ארום און ארום און דער רבי ענפערט נישט, דער רבי איז געבליבן צובראכן ס'האט גארנישט געהאלפן, יעצט א פרעגט דעם רעבן, רעבע וואס איז דער רעבע צובראכן? א, דער דאקטער זאגט אז דער רעבע וועט נישט קענען זעהן, דאווענען קען דאך שוין דער רעבע אלע תפילות אויסענווייניג, לערנען קען דאך דער רעבע אלעס אויסענווייניג, ווען איך רעד מיטן רעבן מיר לערנען מיט לשונות ומשונים פארעכטן מיר דער רעבע. און וואס וויינט דער רבי אויף דעם אז דער רבי וועט פארלירן די ראיה? וואס איז וויינט דער רבי אויף דעם? האט זיך דער הייליגער רבי געגעבן א צו וויינען און געזאגט אן צו וויינען, אבער וואס העט זיין מיט די לא סוסירי? וואס העט זיין מיט די לא סוסירי? אז איך האב נישט אן קיין אויגן, איך וועל נישט קענען זעהן, העל איך פארפאסן די הייליגע זיסע באליבטע מצוה פון די לא סוסירי? טייערע ברידער ברוך השם אונז דארפן נישט וויינען, אונז האבן די ולא תסירי מיט אזוי געשמאק, אמאליגע צייטן האט מען געדארפט גיין אין גאס צום ולא תסירי, היינט קען מען זיצן אינדערהיים מיט אלע פילטערס און מיט אלע זאכן, יעדער איינער ווייסט דער נאר דער אייבישטער אליין ווייסט וויפיל מאל א טאג אונז האבן די מתנה פון דעם אייבערשטן צו מקיים זיין ולא תסירי, און די געוויין איז נישט קיין פשוטע געוויין, די גמרא זאגט אונז צדיקה דארפן אין בית זיין ווען משיח וועט קומען. וועט מען שעכטן די יצר הרע, עלו לי בוכים ועלו לי בוכים, צדיקים וועלן וויינען רשעים וועלן וויינען, טויבע מהרשא, רשעים דארפן וויינען אוודאי, וואס דארפן צדיקים וויינען, וואס איז די צער, זאגט די מהרשא, זיי וועלן וויינען פארוואס פארפאס איך די יצר הרע, כ'זאל נישט האבן די נסיון צו די לא תסירי, כ'זאל נישט האבן די נסיון צו אוועקנעמען מיינע אויגן צו נישט קוקן, וויפיל דארפן אונז דאנקען דעם אייבערשטן יעדער איינער פון אונז, אוי האט מען די מצוה פון ולא תסירי, ווי האט דער חזון איש געזאגט אמאל, איך קען מיר איינער זאגן פארן חזון איש, ער האט א בחור, ער האט גענומען א בחור א צדיק א חתן, ער זאגט ער האט נישט קיין יצר הרע, זאגט אים דער הייליגער חזון איש, ער האט נישט קיין יצר הרע איז ער א בעל מום, ברוך השם מיר זענען נישט קיין בעל מום, אונז האבן א געזונטע פעסטע יצר הרע, אונז דארף מען דאנקען דעם אייבערשטן אויף יעדע רגע וואס אונז קענען זיך איינהאלטן אונזערע אויגן, איין בליק ווייניגער האט זיך געלוינט פאר אייוועלט וואס איז באשאפן די גאנצע וועלט צו האלטן פֿינף הונדערט מיליאן אמעריקאנער גוים פאר איין מינוט זיך אנצוכאפן מיין אויגן צו געבן איין בליק, אשרינו! אוי קדוש הייליגע פאלק גויעך רוב.